دەم باش دەسەڵاتی باش و ئەدای ڕەمزی

هیوای گفتوگۆیەکی ئەکادیمی و بەسۆد بیبن بەسەر هەر بۆ نیاسین دکتۆر ئەمین ئەمین شەریف دکتۆرای لە بواری زانستە سیاسیکان هە پلەی ئەکادمی پرۆفسۆری یاری دەرە یاری دەدەرە ئەساس پرۆفە مامۆستای زانکۆی سەلاحەدینە قوتابی ئاستی ماستەر و بەکالیۆسی هەیە وانە بێژە لە زانکۆی نەورۆز و زانکۆی سۆران ئێستاش کاری وەکو ڕاگر لە پەیمانگەی ئایندەی تایبەت لە هەولەر بەڵێ دکتۆر کاتێک کە ئەڵێن دەسەڵاتی باش ئێمە باس لە بڵێن سەروەری یاسا ئەکەن باس لە بەشداری لە بڕاردان ئەکەن باس لە شەفافیت ئەکرێ باس لە دادی کۆمەڵاتی ئەکرێ و لە کاتێکی تریش بەرامبەر کە ئەو بڵێن سوسیال کۆنتراکت کە لە بینی دەسەڵات و لە بینی دانیشتوان هەیە بڵێن لە ڕووی ئەرک و و مافیان چۆن چۆنیە دیسان کە باس لە ئەدای ڕەمزی ئەکن ئێستا لەوانەی میناکێک بینن ینی نمونەیەک بینن کاتێک لە پرسیارێک لە کەسێک ئەکرێ ئەتو چۆن لە دەسهڵات لە ئەدای ڕەمزی یان لە حکومی باش ئەیخوێنی کاتێک هەڵێک لە کاتێکە کە ڕۆنایی جادەکانی وڵاتم پ لە سات هەبێ ئەو کات من هەست بە هەبوونی خو ئەکەم باش ئەوە یەکێک لە پێ بڵێت من هەست بە ئارامی ئەکەم ئەو دەسەڵاتە بە کە بەشێکە لە من باشە من خۆ تیا ئەبینم بەڵێ خوێندنەوەی جەنابەت بۆ دەسەڵاتی باش و ئەدائی ڕەمزی و کوردستان بە نمونە بفەرمو سپاس کاک سامانی بەڕێز بۆ ئەو دەرفەتە و ئەو دیدارە و سلااو ڕێزیش بۆ ئامادەبوانی بەڕێز هیوادارم بتوانین لەو ماوەی کە لەو پرۆگرامە بەیەکەوەی سوود بگەێنین بە ئێوەی بەڕێز و لە ئەنجامی ئەو گفتوگویانی کە دواتر دروست دەبێ ئێوەش سوود بە بەندە بگەێنن لە ڕاستیە بابەتی حکومڕانی دروست یاخود حکومڕانی باش یاخودەوەی بە عەربی پێی دەوترێ حکومی ڕەشید یان حوکەما لە بواری ئینگلیزیشا بۆ نموونە Governance یا Good Governance ی بۆ بەکاردێ، بابەتێکی نوێیە لە بواری زانستە سیاسی و ئیدارییەکانا کە زیاتر یەعنی جەخت دەکاتەوە لەسەر ئەوەی چۆن دەسەڵاتێکی سیاسی یاخود هەر یەکەیەکی تری کۆمەڵایەتی یان ئابووری بتوانێت بە باشترین شێوە کارەکانی خۆی ئەنجام بدا بۆ نموناگەر دەوڵەتێک بێ یاخۆ سیستەمێکی سیاسی بێ چۆن بتوانێت بە باشترین شێوە توانا مادی و معنەویەکانی خۆی بەگەڕ بخات بۆ ئەوەی باشترین خزمەت پێشکەش بە هاوڵاتیەکانی خۆی بکە واتە چۆن بتوانێ گەشەپێدانێکی سیاسی بهێنێتەکایەوە کە ئەمە ئەرک و وەزیفەی سەرەکی هەر سیستەمێک یاخود هەر دەوڵەتێکە لەسەر ئاستی کۆمەڵایەتیش دەتوانین بڵێن ڕێکخراوێکی کۆمەلگەی مەدەنی چۆن بتوانێ زۆترین ئامانجەکانی بە کەمترین ماوە و بە باشترین شێوە بگەێنێ یاخود حیزبێکی سیاسی یاخود کۆمپانیایەک یا هەر بوارێکی تر لە بوارەکانەوەی ئێمە جەختی لەسەرەکەینەوە زیاتر بواری دەسەڵاتی سیاسی و سیستەمی سیاسیە بۆی ئەمە بە کورتی یاخود بە سادەیی دەتوانین چەمکی حکومڕانەتی باشە بەڵام ناونیشانی سیمینارەکە یاخود دیبیتەکەی ئێمە ئایا کاریگەری حکومڕانی باش چییە لەسەر ئەدائی ڕەمزی سیستەمی سیاسی، بۆیە دەبێ ئێمە بۆ ئەوەی ئەم چەمک ئەم بابەتە ڕوون بکەینەوە یاخود زیاتر بەڕێزان ئاشنا بن پێی لە چوارچێوەی زانستە سیاسیەکانە ئەدائی سیستەمی سیاسی ئەدا یعنی توانای پێهستانی بە کارەکانی و ئەوەی کە لە زمانی زانستی سیاسیە پێی دەوترێت فیدباکی سیستەمی سیاسی بۆ هاوڵاتیەکان کە دەگەڕێتەوە بۆ هاوڵاتیەکان تا لە چ ئاستێکایە لە ڕووی چێوە لە ڕووی ئەدا ڕەمزیەکانی و تەمانی سەما دەبێت ئەو مفردانە ڕوون بکەینەوە بۆ نمونە کاتێک دەڵێن سیستەمی سیاسی مەبەستمان کۆی ئەو کارلێکانەی ناو کۆمەڵگایە چ لە ئاستی ناوخۆی چ لە ئاستی دەرەکی کاتێک بەیەکەوە کارلێک دەکەن بە تایبەتی بۆ منە لە ئاستی دامەزراوەکان لە ئاستی ڕێکخراوەکان لە ئاستی حزبە سیاسەکان لە ئاستی ناوخۆ و دەرەوەیە بۆ ئەوەی کە بەرەنجامی ئەمە کۆمەڵێک کردەی سیاسی لەکەوێتەوە واتە کۆمەڵێک بڕیاری سیاسی کۆمەڵێک یاسا کۆمەڵێک هەموو ئەو بارانە کاتێک کە سیستەمی سیاسی لە ڕێگای هاوڵاتیەکانی خۆی بۆ نمونە هاوڵاتی هاوڵاتی کاتێک داواکاری هەیە داواکاری هەیە دەیگەێنێت بە دەسەڵاتی سیاسی چ لە ڕێی پەرلەمانەوە چ لە ڕێی حکوومەتەوە چ لە ڕێی دەسەڵاتی دادوەریەوە یاخود دەیگەێنێ بە حیزبێکی سیاسی بۆ ئەوەی لە ناو پەرلەمان یاخود لە ناو حکوومەتە داواکارەکانی جێبەجێ بکە لە بەرەنجامە لە دوای کۆمەڵێک کۆمەڵێک تەفاعولات کۆ کۆمەڵێک کارلێک ئەم داواکاری هاوڵاتی دەگات بۆ نمونە لە ڕێی دەستگای ڕاگەیاندنەوە دەگا لە ڕێگەی نوێنەرێکەوە دەگا لە ڕێگەی هەر بوارێک لە بوو لە ڕێگەی ئەندامیی پەرلەمانەوە دەگا لە ڕێگەی خۆپشاندانێکەوە یاخود لە ڕێگەی گردبوونەوەیەکەوە یان لە ڕێگەی مەقالەیەکەوە دەگات وە چۆن دەسەڵاتی سیاسی لە هەموو بوارەکانە مامەڵی لەگەڵەکە ئەم مامەڵەیە بە سێ شێواز بە سێ شێواز وەڵام دەدرێتەوە شێوازێکیان بە ئیجابی وەڵام دەدرێتەوە ئەمە پێی دەوترێ با بڵین ئەم وەڵامە ئیجابیەکان کە لە شێوەی بڕیار و یاساکانە بۆ نمونە کۆمەڵێک خەڵک داوای خزمەت گوزاری دەکەن لە شارێک لە گەڕکێک لە ناوچەیەک یاخود داوای دامەزراندن دەکەن یاخود داوای خزمەتگوزاری کارەبا دەکەن کاتێک حکوومەت یاخود لایەنی بەرپرس بە بڕیارێک داواکارەکانی جێبەجێ دەکات کەواتە ئەم ئەم داوایی خەڵک لەگەڵ وەڵامەکەی دەسەڵاتە هاوتا بوو بۆی ئەم جۆرە وەڵامانە پێی دەوترێ وەڵامی ئیجابی بەڵام وەڵامی سلڤی چیە کاتێک خەڵک داواکاری هەبێت لە بوارێک لە بوارەکان وەڵامەکان بە سلوی بکەوێتەوە ئەو کاتە پێ دەوترێ وەڵامی سلوی تەبان هەر یەکێک لەو دوو وەڵامە وەڵامەکە ئیجابی بێ یاخود سلبی بێواتە لەگەڵ داواکانە یەک بگرێتەوە یاخود یەک نەکبێتەوە فیدباک و ڕیاکشنی بۆ هاوڵاتی و بۆ سیستەمی سیاسی جیاوازە کاتێک ئیجابی بێ خەڵک کە ئیدی بۆ دەسەڵاتی سیاسی زیاد دەکا ئەگەر سلوی بێت بوردە وردە وەلا وتە ئیدی کەم دەبێتەوە بەڵام ئەوەی ئێمە لەم باسی ئێمە باسەکەین ئەو دوو جۆرە نییە لە ئەدای سیستەمی سیاسی جۆری سێهمیانە کە پێی دەوترێ ئەدای ڕەمزی ئەدای ڕەمزی چییە؟ ئەدای ڕەمزی

بە مانایەکی سادەتر کاتێک دەسەڵاتی سیاسی دەسەڵاتی سیاسی یا خود هەر ناوەندێکی تری دەسەڵات کە بۆ منە پەرلەمانە یا حکوومەتە یان دەسەڵاتی دادوەریە یاخود فەرمانگەیەکە یاخود حزبێکی سیاسیە یاخود ڕێکخراوێکە تەنانەت ئەتوانی بڵێن زانکۆیەک و پەیمانگایەک و قوتابخانەیەکیش بێت کاتێک بۆ لە قوتابخانەیەکە قوتابیەکان داواکاریان هەیە لە بەڕێوبەرایەتی فەرمانگەیەک یاخود داواکاریان هەیە لە مامۆسایەک ئێمە بۆ نمونە من وەکو خۆم وەکو مامۆسایەک کاتێک تابیەکانم داوای شتێکم لێ دەکەن بۆ نمونە دەڵێن سوالەکانت زەحمەتە یاخود ئاسانە من ناڵێم زەحمەتە ئەو کاتە کەوتم زەحمەتە یعنی چیە یعنی جوابێکی سلبیم دایەوە کاتێکیش دەڵێم ئاسانە یعنی وەڵامێکی ئیجابیم داناوە بەڵام من چی دەکەم ناتوانم بڵێم ئاسانە چونکە لەوانەیە ئاسان نەبێ یاخود ناتوانم بڵێم زەحمەتە چونکە احتیمالە زەحمت نەبێ بۆیە دەڵێم بۆ منە دەڵێم خوا گەورێ یاخود دەڵێم بیرێکی لێ دەکەینەوە سوالەکان بۆ من ئەو وەڵامێکی ڕەمزیە بۆ قوتابیەکانم کاتێک دەسەڵاتی سیاسیش ئەو وەڵامە ڕەنجیانە دەداتەوە لەسەر دەرونی خەڵک لە لای خەڵک جۆرێک جۆرێک کاریگەری دروست دەکات ئەم حاڵەتانە تەراکوم دەکات ئەگەر بێت و جۆری سیستەمی سیاسی ئەگەر ئەگەر بێت و بەپی بنەماکانی حکومڕانی دروست کار بک پێویستە زۆر زیرەکانە لێهاتوانە بزانێت چۆن وەڵامە ڕەمزیەکان و چۆن پەیامە ڕەمزییەکان و چۆن ئەدائی ڕەمزی خۆی بەکار دێنێ کەی بەکاری دێنێ لە کوێ بەکاری دێنێ و چۆن مامەڵی لەگەڵ دەکا بە هەمان شێوە هاوڵاتیەکانیش کاردانەوەیان دەبێ بۆ نمونە کاتێکە گەر لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی تەماشا بکەین کاتێک ئێستا تورکیا بۆ نمونە لە بەرامبەر وڵاتێکی وەکو یۆناان کێشەی هەیە لەگەڵ وڵاتێکی وەکو بۆ نمونە لایەنێک لە لایەنەکانی لیبیا کێشەی هەیە لەگەڵ عێراق کێشەی هەیە لە سووریا کێشەی هەیە کاتێک پەیامەکانی دەنێرێ بۆ ئەو وڵاتان هەندێک پەیامی ڕەمزیە ئەو پەیامە ڕەمزیانە دەکرێت خوێندنەوەی جیاوازی بۆ بکرێ بە ئیجابی بۆ دەوڵەتەکە لێک بدرێتەوە جاری واشەیە بۆی دەبێتە سلوی ئەگەر نەزانێ چۆن بەکاری دێن تازەترین پەیامی ڕەمزی بۆ نمونەکە تورکیا نردی لە کردنەوەی لە گۆڕینی یاخود دووبارە کردنەوەی ئایا سۆفیا بە مزگەوت ئەوە بوو کە یەکێک لە وەزیرەکانی با بڵێن وەزیری ئرشاد و ئەوقافی با بڵێن تورکیا لە مزگەوتی ئایا سۆفیا خطبەی داوە بە شمشێرەوە یعنی خطبەکەی خوێندەوە ئەمە ئەم ئەم جۆرە لە پەیامێک بوو بۆ بۆچی بۆ بۆ هەم هاوڵاتیانی تورکیا بە دۆست و نەیاری ئەکەپەوە و بۆ دەرەوەی خۆشی کاتێکیش ئەردۆغان هەر لەو مناسبەیە قورآانی خوێند دیسانەوە پەیامێک بوو بۆ ئەوروپا بۆ دنیای مەسیحی بەڵام لە هەمان کاتە لە هەمان کاتە لەوانەیە کاردانەوەکانیش دواتر بە خراپ لەسەر تورکیا بشکێتەوە ئەگەر نەتوانێ ئەو پەیامە ڕەمزیە بە شێوازێکی دروست

با بگەڕێمەوە لە واشنگتن پست دیداری ئەم ئەخیرەی کە حکوومەت پێی کات کابینەی نوێ هەموو گفتوگۆ و هەموو ئەجندا ئەوە ئێمە چهار ساڵی بجن ئارامی ستایبلمان دەبێت لە ڕووی هەر لە ڕووی گفتوگۆ وەسمەلەوانە لە ڕەمزیش لە دای ڕەمزی دیارە تر خوێندنەوەی جەنابەت و هەڵسەنگاندنت بۆ ئەمڕۆی کوردستان چۆنە و ئێستاش بەشداروی بەڕێز ئەتوانن لە ڕێگای چاپەوە پرسیار بیکەن بەڵێ دکتۆر فەرمو بەڵێ یعنی ئەگەر با بڵین لە تەوەری یەکەمە پەیامەکەم گەیشتبێ بە ئامادەبوانی بەڕێز دەکرێ ئاماژەیەکیش بە هەرێمی کوردستان بدەین لەم ڕوانگەیەوە طبعا لەوانەیە لە لە ڕووی ئەکادیمیەوە ئێمە ئەگەر بگونجێ ئەو مستەلح بەکاربێنین هەژاریەکی خراپ یاخود هەژاریەکی قوڵ هەیە لە مەجای چۆنیەتی تەوزیفکردنی ئەدای ڕەمزی لە سیستەمی حکومڕانی هەرێمی کوردستانە واتە بەبێ پلان بەبێ بەرنامە چۆن چۆن ئیدارەی حکومڕانی ئێمە بە شێوازێکی نادروست پەیڕەو کراوە بە گشتی ئەگەر بێت و لە ساڵی با بڵێن لە دوای ڕاپەڕینەوە هەتاوەکو ئێستا قۆناغ بە قۆناغ هەڵسەنگاندنی بۆ بکەین بە گشتی ئەدا ئەداعەکانی تری حکومڕانی کێشە و گرفتی زۆری هەبوو بۆ نمونە ئێمە ئەدا ئەمادیەکانی وەکو هەوبەرهێنان تا چۆن توانراوە تااقاتی مادی هەرێمی کوردستان ئەوەی لە ژێر زەویەوە ئەوەی لەسەر زەویە بەکارێ بۆ پرۆژە و خزمەت گوزاری یاخود ئەدای دابەشکردن یعنی چۆن ئەوەی بەبەری هێنی چۆن دابەشی دەکەیەوە دووبارە دابەشی دەکەیەوە و هەروەها بوارەکانی تری ئەدا تەبەنەمە ئەدا ئەمادیەکانە کە ئێمە ئێستا باسی ناکەین لەوانە کێشەمان زۆرە بەڵام لەوە زیاتر کێشەمان لە بواری ئەدای ڕەمزیە بۆچی چونکە لە ڕاستیە نەکات نەشوێن نە لە پێویستی بارودۆخ

داتا و زانیاری ورد هەیە ڕاپرسی بکەیت بەڵام ئێمە هەستی پێ دەکەین لە ئەنجامی بۆ نمونە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان لە چاوپێکەوتنە ڕۆژنامەوانیەکان لە کاتی خۆپشاندان و ناڕزایەتەکان هەستی پێ دەکەین کە نیگەرانیەکی قوڵ هەیە لە لای خەڵک بەرامبەر ئەدای سیستەمی سیاسی ئەمەش بەشێکی دەگەڕێتەوە بۆ لاوازی سیستەمی سیاسی هەرێمی کوردستان لە ئەدای ڕەمزیە بۆ نمونە کاتێکە تۆ پەیامێک پەیامێک دەدێ حکوومەت حکومەتی عێراقی بەغدا بۆ نمونە لە کابینەکانی لە دوای دوو هەزار و سێ وە چەند کابینەی حکومەتی عێراقی دروست بووە زۆر جار پەیام نێراوە لە هەرێمی کوردستانەوە بۆ بەغدا کە ئێمە دەمانەوێت شەراکەتێکی ڕاستەقینەمان هەبێ و خاک و خەڵکی کوردستان گرنگە و هێڵی سوورە مادەی ١40 پێویستە جێبەجێ بکرێ و ئێمە تەنازول لە مافە نەتەوەیی و سنوور و خاک ناکرێەوە و کۆمەڵێک لە با بڵێن ئەو کێشانی کە هەیە لە نێوان هەرێمی کوردستان و بەڵام وردە وردە وەکو ئەوەی کە چەک یعنی با بڵێن وەکو پەیامەکان هەمووی و هەموو دروشمەکان بەکار هاتووە بەڵام وردە وردە بۆ بۆ لایەنی عراقی دەرکەوتۆ کە ئەمانە تەنها دروشم بووە بەڵام لە ئەنجامی عملیە لەسەر مێزی گفتوگۆ یاخود لە کاتی ڕووداوەکان یا لە کاتی کارەسات و کێشەکانە هەمووی پوچەڵ کراوەتەوە یاخود لاواز کراوە ئەمە لە بەرامبەر لە بارامبەر حکوومەتتی عێراقی لە بەرامبەر هێزە هەرێمایەتیەکانە هەمیشە بە هەمان شێوە چەند جارێک یاخۆ زۆر جار پەیام نێراوە و دروشم بازی کراوە لە بواری ئەوەی کە ڕێگە نادرێ بۆ نمونە بۆ نمونە بەزاندنی سنوور لەلایەن تورکیاوە لەلایەن ئێرانەوە بۆ نمونە لە کە دوو وڵاتە تاان ئێمە لە ڕووی هێزەوە توانای ڕوبەڕووبوونەوەی ئەو دوو هێزەمان نییە بە دڵنیاییەوە بەڵام خۆ ناشکرێ ناشکرێ پەیامێک بدەیت کە دواتر لەسرت ببێتە ماڵ وە جێبەجێ نەکرێ چۆن نێسا ئەردۆغان بۆ نمونە کاتێک کاتێک هەڕەشە لە دەکا لە ئەوروپا دەڵێ ئێمە ئەگەر ئێوە داواکارەکانی ئێمە جێبەجێ نەکەن ئێمە چی دەکەین ئێمە ئەوروپا دەخنکێنی یعنی لە چی دەیخنکێنن بە پەنابەر خۆ دیارێک لە کاتی پەنابەراتیان ئەزانی چی چی فەڵی پاکرد بوو بە فعلی دەتوانێت دەتوانێت هەڕەشەکەی جێبەجێ بکە کاتێک ئێران ئێران هەڕەشە دەکات، دەڵێت ئەگەر بێت و کەشتییەکی ئێمە لە دەریاکانی با بڵێین لە زەریای ئەتڵەسی کاتێک نەوت دەبا بۆ ڤەنزویلا، ئەگەر هێرشی بکرێتە سەرەوە، ئێمە کەشتییەکانی ئەمریکا لە خەلیجی فارس با بڵێین تێکدەشکێنین. یعنی ئەمریکا گەیشتۆتە ئەو قەنەعاتی کە دەتوانێت بەشێک لەو لەو هەڕەشانەی جێبەجێ بکە بەڵام مەبەستمەوەی ئێمە کاتێک پەیامەکان دەنێرین یان یان بەڕاستی پەیامی تەسلیم بوونە لە بە هەندێک حاڵەتە یان پەیامێکی لە خۆبایی بوونە بەبێ ئەوەی بە فعلی بتوانین جێبەجێ بکەین لە ئاستی ناوخۆیە لە ئاستی ناوخۆشە تقریبان یعنی متمانەی خەڵک بە دەسەڵاتی سیاسی بە سیستەمی سیاسی گەیشتۆتە ئاستێکی زۆر مەترسیدار دەتوانین باشترین ئاماژە لە انتخابات و لە هەڵبژاردنەکانە بیبینێنەوە کاتێ هەڵبژاردن دەکرێ ئاخر هەڵبژاردن بە پێی داتای ڕسمی کۆمسیۆن نزیکی با بڵێ نەگەشتوتە لە 1600 خەڵک کە بەشداری کردو ئەمە جگە لەوەی کە ئەمە جگە لەوەی کە کۆمەڵێک دەنگ کە بە پوچەڵ بووە و کۆمەڵێک خەڵکی تریش لەوانەیە هەر خۆی خودی لایەنەکان تۆمەتی تەزویر دەدەنە پاڵێکتری ئەو ڕێژەیە بەشێکی زۆریش لە خەڵک کە هەدە ساڵ کەمترە کەواتە ڕێژەیەکی زۆر کەمی هاوڵاتی بەشداری با بڵێن هەڵبژاردننی کردووە کە پرۆسەیەکی دیموکراسی ئەمە نیشانەی چێ نیشانەی ئەوەیە کە پەیامە پەیامەکانی حیزبە سیاسەکان بۆ هاوڵاتیەکانی پوچەڵ بووتەوەەوە خەڵک متمانەی بە دروشمەکانی لایەنە سیاسەکان نەماوە تەب ئەنەما ئەمە بەشێکشی پەیوەندی بەوە هەیە کە هەر ڕەمزە ڕەمزە نەتەوەی و نیشتیمانەکانی خەڵکیش با بڵێن یاخودەوەی کە گشتین لەلایەن حزبەکانەوە چوو کراونەتەوە بۆ ئاستی بۆ ئاستی بۆ نمونە ئاڵا خاک و کەسایەتیە نەتەوەیی و نیشتیمانیەکانمان کراون بە با بڵین کراون بە ڕەمزێک بۆ حیزبێکی سیاسیان حیز بە سیاسەکان کایتر ئەمە ژوای لێ هاڕاستی خوێندنەوەی جەنابەت ئەمە ئەمە ئەمە بڵێن بە هوشیاری ئەکرێ یان بە ناهوشاری ئەکرێ لە ڕاستە لە ڕاستە جۆرێ هۆشیاری دوو هەردوو چێتی هەردوو جارێک بەشێکیان بە پلان و بەرنامە دەکرێت بە پلان و بەرنامە دەکرێت بۆ ئەوەی لە ڕاستە بێبەهاکردنی سیاست و بەردەوام بوون لەسەر ئەو شێوازە بۆ ئەوەی بەردەوام بوون لەسەر ئەو شێوازە حکومڕانە ئەمە پێی دەوترێ پێی دەوترێ هۆشیاری مزەیف یعنی با بڵێن وە عیزائیف کە لای خەڵک دروستی دەکەیت لای خەڵک دروستی دەکەیت بەشێکشیان بە نەزانی دەکرێ بەڕاستی کە هەردووکیان نەزانیەکە دەبێ هەوڵدەی فێربی تەبان کە نازانی بە نەزانی بە نەزانی کار نابێ بکەی دەبێ هەوڵ دەی فێربی کە دەشیزانی دەبێ ئەو کاتە خەڵک فێر بێ بۆ ئەوی بۆ ئەوی چەواشە نەکرێ کەواتە کاتێک دەسەڵات دەزانێ دەبێ دەبێ وا لە خەڵک دەکات نەزانێ دەبێ خەڵک بزانێ بۆ ئەوەی با بڵین هەڵمە خەڵەتێ بۆ پەیامە ڕەمزیانە وە کاتێکیش نخبەی دەسەڵاتدار نازانێ دەبێ هاوڵاتی هاوڵاتی بگاتە ئەو ئاستەی کە پێی بڵێت و نایزانی و ئەوەش ڕاستەکەیە تەعاەمە پرۆسەیەکی ئالۆزەکە پێی دەوترێ پێگەیاندنی کۆمەڵایەتی سیاسی واتە تەنشیئەی سیاسی پێویستە لە خێزانەوە ئەم پرۆسەیە ئەگەر کار لەسەر هاوڵاتی بکەین پێویستە لە خێزانەوە بۆ هاوڕێ و بۆ ناوەندەکانی فێربوون و بۆ ناوەندە ئایندەکان و بۆ حیزب و بۆ کۆی کۆمەلگا کە ئەم پرۆسەیە پرۆسەیەکی درێژخایەنە بەڵام ئەوەی پەیوەندی بە دەسەڵات و حکومڕانیەوە هەیە ئەوە بەپی بنەماکانی حکومڕانی دروست دیارە کە دە پێویستە دەسەڵاتێکی شەفاف کار بە سەروەری یاسا بکە و لێپرسینەوەی سیاسی لێپرسینەوە لە ئاستی حکومڕانیە یەکێک بێ لە بنەماکان ڕوبەڕووبوونەوەی گەندەڵی و ناناوەندێتی دەسەڵات ئەمە لە ئاستی دەسەڵاتە بەس لە ئاستی کۆمەلگاشە پێویستە کۆمەلگا هۆشیار بکرێتەوە و هۆشیار بێتەوە بۆ ئەوەی هۆشیاریەکی مزەیەفی پێ با بڵێن پەروەەردە نەکرێت لەسەر هۆشارێکی مزەیە بۆیە زۆر جار هەیە ئێمە لە تۆڕە کۆمەڵایەتەکانە دەبینین یعنی شەو با بڵێ ڕەش دەکرێ بە سپی سپیش دەکرێ بە ڕەش لە هەمان کاتە لە هەمان کاتە هەر ئەو پەیامەیە کە خودی دەسەڵات و حیزبە حیزبەکانی کۆمەلگا دەیانەوێت خەڵک و بەو لە ئەخیرە کاتێک کەسپی ئەیکن بە ڕەشیان ڕەش ئەکن بە سپی و مزەیف بێ ساختە بێ باشە فەیک بێ گەفێکە بۆ سەر ئاسایشی بڵێن بەعام ئاسایشی کوردستان ئیتر لەسەر ئاستی تاک لەسەر ئاستی پردەکان خوش وان نییە بە دڵنیاییەوە ئێمە بەسیارێک بڵێ بڵێ من من هەرستم ئەو کمنتە بڵێ یەک دێڕێک یەک دوو دێر لەسەر ئەو بڵە کاتێک کە وای لێ دێ خەڵک خەڵک بە هۆشیارێکی مزەیەفی بۆ دروست دەبێ و متمانەی بە سیستەمی سیاسی نامێنێ ئەم هۆشیارە مزەیەفە وای لێ دەکا کە یاخود بە چاوکوێرانە با بڵێن با بڵێن بە بێ بیرکردنەوە تەئیدی تەئیدی حیزبێکی سیاسی یان دەسەڵاتی سیاسی بکە بە هەموو هەڵەوکە مکوڕیەکانەوە یاخود بە پێچەوانەوە لە هەموو حاڵەتە باشەکانیشا ئەو هەر ڕەتی بکاتەوە بۆ نمونە ئەو کاتە ئەو کاتە ڕەتکردنەوەکەی پەل دەکێشێ بۆ ڕەتکردنەوەی پیرۆزیە نیشتیمانیەکان بۆ نمونە کە باسم کرد وڵات و خاک و نیشتیمان و ئاڵا ئەوانە هەمووی گەورەترە لە حیزب و کەسایەتی سیاسەکان بەڵام بەڵام ئەو وعە زائیفە وای لێ دەکا کە لە ڕاستە پیرۆزیەکانیشی لەلا لەلا ناشرین بێ و پیرۆزیەکانیش بە

ئەدای ڕەمزی دوای سڵاو ئەدای ڕەمزی لە وڵاتی وەکو ئەمریکا یان فەەنسا بە چ ئاراستەیەکە چ جیوازی فەرق جیوازی هەیە لەگەڵ ئەدای ڕەمزی لە تورکیا یان عێراقیان کوردستان و پرسیارێکی تریش لۆمان هاتووە لە خاتو ڕایان سوار سوار ئەڵێ ئەوەی کە ئایا تا چەند ئەدای ڕەمزی بەڕای خەڵک بە حکوومەتەوە و حزبەکان کام دەکاتەوە ئیتر خوێندراوەی جەنا بۆ ئەم هەردوو پرسیارە دەست خۆش وڵا پرسیارێکی زۆر دقیقە پرسیاری یەکەم بە تایبەتی کە ئەگەر قسەی لەسەر بکەین پرسیاری یەکەم سەبارەت بە جیاوازی طبعاان ئێمە کە باسی حکومڕانی دروست دەکەین وڵاتانی پێشکەوتوو وڵاتانی کە لە ئاستێکی باشی حکومڕانی دروستن دەبێ ئەدا ئەڕەمزیەکانیان بە بەرنام بە پلان و بەرنمەیەکی زانستی دیراسەکراو بەکار بێت کاتێک حیزبێکی سیاسی بۆ نمونە کاتێ باسی وڵاتێکردەکانی ئەمریکا دەکەین ململانێ و منافەسە لە نێوان دوو حیزبی سەرەکیە کە کۆماریەکان لەگەڵ دیموکراتەکان هەر هەڵەیەکی هەڵ هەڵەیەک لەلایەن یەکێک لە ئەو حیزبانە بۆ منە ترام کە نوێنەرایەتی کۆماریەکان دەکا و ئێساشکە بۆ نمونە جۆ بادن یا هەر کەسێکی ترکە منافەسەی ترام بکە زۆر کار لەسەر ئەدای ڕەمزی دەکرێت بەڵام هەر هەڵەیەک و هەر خەلەلێک لەو بارەیە لە دەستدانی کورسی دەسەڵاتە بۆیە زۆر بە وریاییەوە پێویستە مامەڵی لەگەڵا بکرێەوە بە شێوازێکی دروست بەکاردێ و لە خزمەتی کاتێکیش ئەفۆن کاتێکیش لە ئەمریکا کاتێک هێرش دەکرێتە سەر یەکتری و سەر سەر با بڵێن حیزبەکان یا خۆ سەر کەسایەتەکان بەڵام بابەتە نیشتیمانی و نەتەوەیەکان هەمیشە پیرۆزە و هیچ یەکێک لە حیزبە سیاسەکان و هیچ کەسێک لە کاندیدەکان ناشکێنە و پیرۆزیانە بەڵام لە وڵاتانی دواکەوتو یا خودەوانەی کە تازە پێگەیشتون تاان تورکیا دەکرێت بە ناوەند حسابیکەی نە وڵاتێکی پێشکەوتووە بە معنای لە حکومڕانی دروستە نە وڵاتێکی دواکە دووشە بۆیە لە تورکیا ئاستەکە جیاوازە و دەکرێ بڵین نە ئەوەیە کە لە وڵاتانی پێشکەوتو هەیە نە ئەوەیە لە وڵاتانی دواکەوتوش هەیە بەڵام دارێمی کوردستان تقریبان لە ئاستی سێهەمەکە دەتوانین بڵێن لە وڵاتانی دواکەوتو یاخود تازە بەرە و گەشەکردن دەڕوا کە ئەمەیان بە شێوازێکی زۆر نادروست و بە شێوازێکی زۆر سلبی بەکاردێک کە ئێمە ئاماژەمان پێدا بەڵام تورکیا حاڵەتێکی تایبەتە دەکرێت قسەی تایبەتی لەسەر بکەیت چونکە لە تورکیا شێوە دیموکراسی هەیە بۆ بۆ حیزبە سیاسیەکان بەڵام ئەو حیزبە سیاسیانەی کە لە چوارچەوەی دەستوری تورکیا کە دەستورێکی ئەلمانی نەتەوەی نەتەوەیە بە تایبەتی ڕێگە بە هیچ بە حیزبی تر نادا لەسەر ئاستێکی لەسەر ئاستی نەتەوەکانی تر ڕاستە هەدەپە ئەرزیەتی کارکردنی ناوچە کوردەکانە و دەنگدەری کووردە بەڵام خۆی حزبێکی کوردی نییە بۆ بۆیە ڕێگەی پێدراویش دوای و گۆڕانکاریانی کە ڕوویدا بۆیە ئەمە نازان پرسیاری دووە مەگەر بەبیرم کرد ئەڵێت حکوومەت و خەڵک باشە پەیوەندی و ئەدای ڕەمزی چۆنە و سەردەری حکوومەت و هەڵسەنگاندنی کار بۆ ئەدای بڵێن ئەوەی حکوومەتی کوردستان ئەڵێت ینی ئێمە ئەگەر ئەگەر بە خێرایی تەماشای ئەوە ئاکشن و ریئاکشن بکەنە بەڵێ بەڵێ بەڵێ لە بواری لە بواری سیستەمە سیاسیەکانە دوو زانای بەناوبان کەن کە گابریل ئالمۆند لەگەڵ دیڤید ئستن کاتێک با بڵێن بۆ شیکارکردنی ئەدای سیستەمی سیاسی با بڵێن تیۆریکیان داناوە یاخود دوو تیۆرە کە هەردووکیان تەواوکەری یەکترین تیۆری وەزیفی لەگەڵ تیۆری سیستەماتیک کاتێک کە باس دەکرێ سیستەمی ئەوەی کە پێوترێ ئینپوت و ئاوتپوت کاتێک هاوڵاتیان هاوڵاتیان داواکاریەکانی خۆیان دەدەنە سیستەمی سیاسی ئەوە دەکرێت بەکو ئینپوت مامەڵی لەگەڵا بکەی متخەلاتی سیستەمی سیاسی دوایی تحلیل دەکرێ و دەگەێن بێ بە ناوەندەکانی بۆ منە حکوومەت حکومەتیش شێوازی وەڵامدانەوەی بە خێرایی یاخود بە خاوی بە وەڵامێکی ئیجابی دەداتەوە یان سلبی یان وەڵامێکی ڕەمزی دەداتەوە ئەمە دەبێتەوە ئەوەی کە پێ درێ فیدباک ئەو وەڵامە بە تایبەتی ئەگەری من باز لە وەڵامە ڕەمزیەکان دەکەین وەڵامە ڕەمزیەکان دەبێتە ڕیاکشن بۆ هاوڵاتی ئەویش دەیکاتە تەئید دەیکاتە پاڵپشتی طبعاان وەڵامەکان بە گوێرەی ئێستا ئەگەر لە کوردەواریە پندێکێ دەڵێ بۆ بۆیە پێ دەڵێ مامە بۆی چۆلەکەم بۆ بگریوانە بۆیە بۆیە تا کاتێک تەئیدی حکوومەت دەکەم کاتێک داواکاریەکانم جێبەجێ بکات تام ئەنێمە باسی داواکاری داواکاری گشتی بۆ بەرژەوەندی گشتیەکەی نەک داواکاری شخصی بۆ نمونە بە شێوازی نادروست کاتێک خەڵکێک تەئیدی ترامپ دەکا بۆ ئەم خولەی دووەم بۆیە تەئیدی دەکا کە پێی وایە چوار ساڵی ڕابردوو داواکاریەکانی جێبەجێ کردووە کاتێکیش تەئیدی ناکا پێی وایە کەواتە ئەم ڕیاکشنە پەیوەندی هەیە بۆیە گەر ئەدای حکوومەتی هەرێم بە هەڵبسەنگێنی وەکو وتمان پێویستمان بە ڕاپرسیەکی بێلایەن و گشتی هەیە بەڵام هەستی پێ دەکەین کە لە ڕاستە کاتێک بەڵێنێک دەدا ڕیاکشنی خەڵک بەرامبەری جۆر بە جۆرە بەڵام بەشێکی زۆری سلبیەوانە نەبێت کە لە چوارچێوەی حزبی بیر دەکەنەوە بەڵێ دکتۆر پرسیارێک لۆمان هاتووە ئەڵێت لە مامۆستا محەممەدەوە ئەڵێت لە کوردستان شتێک دەسەڵاتی بڵێن حکوومەتی هەرمی کرد شتێک هەیە بە ناوی ئەدای ڕەمزی باشە و هەڵسەنگاندنی ئێوە زیاتر بۆ بڵێن هەگەر هەیە چۆنە و بزانم پێشترت لە قەسەکانی خۆت باست کرد بەڵام ئەگەر بکرێ بە تیرۆتەسەرەوە وەڵامی ئەم بەڕێزە بدەوە بەڵێ فەرمو دکتۆر بەڵێ ئەگەر مەبەستی ئەوەیە یعنی شتێک هەیە لە هەرێمی کوردستان بە ناوی ئەدای ڕەمزی بەڵێ بەڵێ بەڵێ بەڵێ بەڵێ بە دڵنیاییەوە لە ئەدای ڕەمزی بابەتێکە هەموو سیستەمێکی سیاسی چ باش بێت چ خراپ بێ چ سەرکەوتوو بێ چ شکست خواردوو بێ ئەدای ڕەمزی هەیە بەڵام وەکو باسمان کرد جیاوازی هەیە لە نێوان ئەدای ڕەمزی وڵاتێکی پێشکەوتوو یاخۆ سیستەمێکی سیاسی پێشکەوتوو لەگەڵ ئەدای ڕەمزی وڵاتێک یا سیستەمێکی سیاسی دواکەوتوو ندای ڕەمزیش بەڕێزان یعنی دەکرێ زۆر بە فراوانی تەماشای بکەین بۆ نمونە شێوازی حتا شێوازی با بڵێن قسەکردنی بەرپرسێکی باڵا دەکرێت هەندێک ئەدای ڕەمزی لێ بخوێنێتەوە کاتێک کە قسە دەکا بۆ نمونە کاتێک بەرپرسێکی باڵا دەچێتە ناو خەڵک و قسە لەگەڵ خەڵکەکەوە دەچێت وەکو کەسێکی سادە مامەڵەکە ئەوە ئەدایەکی ڕەمزیە کاتێک بۆ نمونە بەڵامەوە لە وڵاتێکی دواکەوتو و کاریگەریەکەی زۆرە لە وڵاتێکی پێشکەوت و حاڵەتێکی ئاساییە بۆ نمونە کاتێک سەرۆکی وڵاتێک بە پاسکیل بڕوا لە یاسەرۆک وەزیرانی بۆ نمونە هۆڵندا حاڵەتێکی زۆر زۆر ئاساییە چەند جار ئێمە بینیمانە لە تۆڕە کۆمەڵایەتەکان کە تەنانە لە سەردەمی کۆرۆنای بینیمان سەرگۆزیرانی بەریتانیا کە هیچێکە لە وڵاتانی ئەندامی هەمیشەی ئەنجومی ئاسایش لە سوپەرمارکێتێک کوردێک چوو مقابلی کرد و ڕسمی لەگەڵ کرد هاتبوو وەکو کەسێکی هاوڵاتی شتێک ڕی بۆ ماڵەوە لە دوای کاری خۆی بەڵام ئەگەر بێت و سەرگۆزیران لە عێراق یاخود لە هەرێمی کوردستان یان لە وڵاتێکی تر لە وڵاتانی دنیای سێ دنیای دواکەوتوو ئەم حاڵەتە پامێکی دری لە بەرچاوە بەڵام ئەمە ئەمە ئایا حاڵەتێکی ئاسایی بەرپرسەکەیە و خەڵک بە ئاسایی وەری دەگرێ یاخود نا زۆر جار ئێمە لە کوێ دەیبینە حاڵەتانە لە کاتی بانگەشەی هەڵبژاردنە بۆیە خەڵک متمانەی بەو تەمسیلیە نیە وەکو جۆرێک لە تەمسیلی دەیبینێ نەک وەکو لە حقیقەتی حقیقەتی دە یاخود کاتێک بەرپرسێک ببینی بەبێ حیمایە لە وڵاتی ئێمە حاڵەتێکی نائاساییە بەڵام کاتێک لە لای خەڵک لە لای زهنی خەڵکە بە لە ڕاستە ئاستی هۆشیاری خەڵکەکە لە ئاستێکی خراپا بێ بەرپرسێکە تا حیمایی زۆرتر بێ لای ئەو گەورەتر و بەهێزترە یعنی بۆیە شێوازی دروستکردنی فەرمانگەکانیش هەر بۆ خۆی دەتوانێت ڕەمز بگەێنێ ئایا بە چ شێوازێک دروست دەکرێت یعنی بۆ نمونە یەکێک لە وڵاتەکانی ئەسکەنافیا ئەنجوم با بڵێن ئەنجومی پارێزگا بۆ نمونە بە شێوەیەکی چی دروست کراوە بە شێوەیەک دروست کراوە هەموو ئەندامەکان دەبینی لە ژوور کەواتە پامێک دەدا بە خەڵک کەڵێ ئێمە ئێمە شەفاف مامەڵە لەگەڵ خەڵک دەکەین نوێنەرەکانتان ببینن لەو شوێنە چۆن مامەڵە دەکەن بۆیە بۆیە لەسەر ئەساسی ئەم بابەتە دەکرێ مامەڵە لەگەڵ ئەم پرسەیە بکرێ هەروەها کاتێکە ئەو دەرگای بکەمەوە ڕاستە ئەوە کاتێک ما عفۆنەوە لە دەرگایە ناکردمەوە ئەوەش ئەو حاڵەتانەش ڕوو دەدات کاتێک کە بامەڵە لەگەڵ ئەوەش ئازایەکە بمینم بڕۆن ئەوە زۆر شێوازی مامەڵەکردن لەگەڵ ئەوە ژەگەر ئێستا ئاوا خۆت تێک بدەی و مشەوەش بی ئەو کاتە ئەدایەکی سلبی ئەدایەکی سلبی پیشانەدا بەحاڵ بۆ وەڵامی ئەو ئەو بەڕێزە بەڵێ بە دڵنیاییەوە سیستەمی سیاسی هەرێمی کوردستان ئەدای ڕەمزی هەیە بەڵام کاڵی ئەدای ڕەمزی هەیە خۆ تۆ ناڵی باشە یا خراپە کاتێک هەڵسەنگاندن دەکەی و کاتە دەڵێ ئەدایەکی باشی هەبووە بەڵام دەبێ بڵێ لە چ کاتێک و لە چ شوێنێک بۆ نمونە ئێمە با بڵێن بۆ نمونە ئێمە ڕیفراندۆممان کرد ئایا ڕیفراندۆم ئەدایەکی ڕەمزی بوو لەگەڵی شعدایەکی قانونی بوو کاتێکە وتار و بانگەشانەی کە لایەنگران و دژەکانیان مامەڵەیان لەگەڵاکرد هەردووکیان ئەدایەکی ڕەمزیان پێشکەشە کرد بەڵام دواتر نەتایجەکانی و کاردانەوەکانی لە ئاستی ناوخۆی لە ئاستی نێودوڵەتە دەکرێت مامەڵی لەگەڵا بکەیت تەنانەت کاتێک کاتێک جلوبەرگێک پێشمەرگە کاتێک جلوبەرگێک لەبەر دەکا شێوازی لەبەرکردنی جلوبەرگەکە یاخود شێوازی بەرگەکەی ئەدایکی ڕەمزی دەدا بە لایەنە کاتێ ئاڵایەک بەرپرسێک ئاڵایەک دەکات دەکا بە سنگیەوە کاتێک دەچێت بۆ وڵاتێکی تر ئەدایکی ڕەمزی دەدا بە بەلایەنەکانی تر ئەمە سەدان نمونەی تریش لەو شێوازانە هەیە و بە دڵنیایەوە لە هەرێمی کوردستانیش هەمانە چ بە سلبی چ بە ئیجابی بەڵێ پرسیارێک لۆمان هاتووە لە ئامەد کاوە قوتابی لە زانستە سیاسی و پەیوەندی نەوتەکان لە زانکۆی کوردستان هەوڵێت هەولێر کوردستان هەولێر ئەڵێ باشی حکومرانی بەڕەهندە بەڕەهندەکەی رێژەیە هەبوونی ئەدای دیمنیشن رەمزی نابێتە جێگای گۆمان بۆ هاوڵاتیەکان لەسەر چاکی یان باشی حکوومەت حکومڕانی بە تایبەتی بۆ کوردستان یعنی جەنابە چۆن ئەمە ئەخێنیتەوە لێرەوە بزانم ئەو بەڕێزار ڕوونکردنەوە یعنی با بڵێن مداخلەیە یا پرسیا بزانم ڕوونکردنەوەیە ئەڵێتن زیاتر نابدە جێگای گۆمانی بۆ هەواڵاتی لەسەر باشی حکومڕانی ئیتر چۆن ئەخوێنی ئەمە لە سەر کاتێک طبعاان ئەدای ڕەمزی ئەدای ڕەمزی هەر سیستەمێکی سیاسی لە ڕێگای کارکتەرە سیاسەکانەوە دەکرێت یاخود لە ڕێگای لە ڕێگای بابلەی ناوەندەکانی دەسەڵات و یاخود لە ڕێگای دام و دەستگاکانی دەسەڵاتەوە دەکرێت کاتێک دەبێتە جێی گومان ئەگەر بێت و ئەگەر بێت و جارێک بەکار هات بەڵام دواتر جارانی تر چەند جاری تر بەکار هاتەوە بەڵام نەتیجەی نەبوو واتە خۆی ئەدای ڕەمزیش سنوورێکی دیاریکراوی هەیە بۆ نمونە بۆ نمونە کاتێک تۆ بەڵێنێک دەدەی بەڵێنێک دەدەی بە هاوڵاتیەکانی خۆت ئێمە بۆ نمونە بەڵێنی چارەسەرکردنی کێشەی کارەبا لە ساڵی 92 لە هەرێمی کوردستان ئەو بەڵێنە هەیە لەوانەیە لە نەوەت و دوو نەوەت و سێ نەوەت و چوار هەتا دوو هەزار و سیازدە بۆ نموونە خەڵکانێک هەبێ باوەڕیان وا بوو بێ کارێمی کوردستان دەتوانێت ئەو کێشەیە چارەسەر بکە بەڵام لە ئێستاە لە ئێستاە گەیشتۆتە ئاستێک ئەگەر بە فعلی بە مەلموسی چارەسەری ئەو کێشەیە نەبینەوە متمانە یاخود بە گومانەوە مامەڵی لەگەڵا دەکەن بۆ نمونە پاشەکەوتی موچەیە یاخود هەندێک تر یان کێشەکانی لەگەڵ لەگەڵ حکوومەتتی عێراق ئێستا کەم کەس هەیە تەنها باسی چ دەکرێت ئەولەویاتی خەڵک لە ئێستاە بۆ کێشە دارایەکانە کە لە کاتێکا کێشەکانی تر گرنگترە لە ڕووی نەتەوەییەوە لەگەڵ لەگەڵ حکوومەتتی عراقیە بەڵام ئەو لەویاتەکان گۆڕانکاری بەسەر هاتو چۆن ئێستا لە ئەوروپا یا لە ئەمریکا یان لە وڵاتانی تر ژینگە یەکێکە لە ئەولەویاتەکانی خەڵک وەکو ئەو هەڕەمەی کە ماسلۆ کاتی خۆی باسی کردووە بەڵام مەولەویاتی ئێمە پێچەوانە بۆتەوە لە لە بە داواکاری ئەساسیەکانەوەیە لە بنی هەڕەمەکەین بۆیە هەمیشە بە گومانەوە هەمیشە بە گومانەوە سەیری سەیری یاخۆگوێ یان ڕیاکشنمان هەیە بۆ بەڵێن و پەیامە ڕەمزیەکانی بەرپرسان بە هەر ئاسێکاوێت چ چه حیزبە حکومڕانەکان چ ئەو حیزبانەشی کە خۆیان بە ئۆپۆزیسیۆن دەزان بەڵێ دکتۆر ئێستا ئێستا ئەچنە بەشی کۆمنت و پرسیار لە مامۆستا کاروان دەستی پێکن مامۆستا کەوران مستەفا فەرمۆ جەنابەت ئەگەر کۆمنتت هەیە و ئەنەلایزێک ئەگەر لۆمان هەوڵی لە ماوەی سێ خۆڵک بەڵێ فەرمو بەڵە پێشەکی زۆر سپاس بۆ دکتۆر ئەمین و بۆ کاک سامان و هەموو ئەو برادرانەی بەشدارن ئەم شەو بابەتێکی زۆر گرنگە بەڕای من ئەدای ڕەمزی کۆنێکشنێکی تەواوی هەیە لەگەر

دووربینانە بکەین بۆ بۆ ڕەوشی هەم ناو خۆمان لەسەر هەموو ئاستەکان لە ڕەوشی سیاسی هەراتێکی بژن ئەو شتێکە لە بەڵێ لە ڕوئیا بینین بەڵام بژن یەکێکە بڵێن لە پیلەرەکانی دەسەڵاتی باش لەسەر قسەی جەم بەڵێ بڵێ ئەمە ئەمە دەتوانم بڵێم ئەوەیە وای کردو ئەمە دە چوارچەوەی تەسیراتی سرای ئایدۆلۆجی ماویتەوە

ئێمە بە تەواوەتی خۆمان بۆ حاضر نەکردێ بۆ هەندێک زار تووشی کێشەی وا دەبینەوە کە کە خۆمان ئامادە نەکردو بۆ چارسەرەکان بەجددی تاقیداتی دەکەوێتە ناوێ بۆ پێم وابی ینی ینی ڕەوشی دیموکراتی یان با بڵێن ڕەوش دیموکراتی لە هەرێمی کوردستان لە عێراق و لە هەموو ناوچەکە بەڕاستی کاریگەریەکی تەواوی هەیە لەسەر لەسەر بابرێن لەسەر حکم ڕانی بە شێوەیەکی گشتی لە لەم وڵاتانە و پێم وایە ینی ینی بازن گوناحێکی گەورەیە خۆمان مقارنە بکەین بە تەنانەت بە وڵاتێک وەکو تورکیا کە تاریخێکی دوور درێژیە لە حکومڕانی تەنانەت لە زمانی عوسمانەکانەوە تا ئێستا بۆ پێم وابیتن ئێمە ناڵێم خراپین ئەوەی کە هەیە باشە بەڵام دەکرێت حکوومەتی هەرێم بە پشتبەستن بە بە خەڵکانی ئەکادمی بە خەڵکانی با بڵێن خاوەن خیبرە و ئەکسپیرینس و خوێندەوار لەم بابەتە متوانێت ینی ویژنێک دروستکە ینی بۆ داهاتوو کە کە پێشببینی باشتر بکە بۆ داهاتوومان وە و دائیمەن ئێمە هەنگاوێک لە پێشتر بین لە پێش پێشاتەکە بەڵێ زۆر سپاس مامۆستا سەروەت قەهار فەرمۆ ئەگەر جەنابەت سلااوان لێ بێ مامۆستایان وڵی ئەمن کۆمنتێکی وام نییە بەس چەند قسێ یەکەمیان بۆ دکتۆری بەڕێ زکتۆر جان زۆر بەخێر بێ نازانم ئاستی سەقافی من باش نییە یان بابەتەکانی تو تۆزێک تێکەڵ بوو زۆر باش تێ نەگەیشت ینی بەڕاستی ئەوەی پێویست بوو نەگەیشت بەڵام بە ئام شتێک بەڵێ خەلەکە لە من بۆ بە دڵنیایەوە ئەوەی کە ئێمە تاوەکو ئێستا حکومڕانیەکی باشمان نییە لە کوردستان بە بینینی من ئەمن بۆ سێ هۆکاری دەگەڕێن بۆ بەڕاستی یەکەمیان ئەوەیە مەسەەن کێشە لە تاک هەیە تاچی کورد خۆی تاخێکە ناتوانێت خۆی ماندووکە بە دوای هیچەوە نیە لەگە ڕێزم زۆری نەبێ پلانە ینی ستێسی نیە لێی دیار بێ بۆی بڕوا دائیمەن معەڕەزە مێژوو بە خراپی بەسەر خۆیدا دووبارە دەکرێتەوە لە لە فەلسەفە شتێک هەیە پێی دەگوترێت تەمسیل سەقافی باشە ئەمن بۆ خۆم هیچم پێ ناکرێت تااقەتی هیچم نییە چاوەڕێ دەکەم یەکێک بە دیار بکەوێت شتێکی نوێ بکەم ئەمن بە دوای فۆڵۆی کەم ئەو چی بوودەم بەس بە دوای دابم هیچی دیکەم ئەوە یەک لە هۆکارەکان هۆکاری دووەم چییە مەسەلم بە درێژایی مێژوو چێ ڕێبەری ئەو میلەتە بووە هەر یان مەلا بووە یان شاعیر بووە پێ ئەو دۆش دیارە ئیشیان چیە مەسەرە یاخود مەسەرەن بە عشاعر بەڕێن سو بەڕاستی ئەو وڵاتە ناچێتە سەر سیستەم ئەوەی دووە مۆکە هەوکارێکی دیکەش چییە بار و دۆخەکە وایە بەڕاستی چەند ڕۆژێک پێش ئێستا توێژینەوەیەکم خوێندەوە دەڵێ ئەتوو بۆ ئەوەی کۆمەڵگایەکی تەندروست و داهێنەر ئەو دووە تەندروست و داهێنەر پەروەردە بکەیت دەبێت لایەنی کەم چل ساڵ ئەو وڵاتە بە هیچ شەڕێکی گەورە و هیچ ئەزمەیەکی سروشتی دانەچوێت دیارە چل ساڵی ئێمە چۆن بۆ مەسەرێن هەر لە شەڕی عێراق ئێران و شەڕی ناوەخۆ و داعش و داگیرکردن و هەموو ئەوشتان حکومڕانی باش چییە بەڕێز باسی هەڕەمەکەی ماسلۆت کرد حکم ڕانی باش ئەوەیە ڕنگدانەوەی داواکاریەکانی کۆمەلگات ڕەنگە لە ئەمریکا خەڵکەکەی داواکاریەکی هەبێ لە کوردستان شتێکی دیکێ ئەمە ئێستا لە بنەوەن ئێمە ئێستا هێشتا داواکاریە فسیۆلۆجیەکانمان دابین نەکراوە هەتا بەسەرکەوین بپڕژین لەسەر شتەکانی هەر ئەوەندەم هەبوو دەستان خۆ زۆر سپاس دکتۆر جان کاک سامان زۆر سپاس دەست بگرن زۆر سپاس بۆ بەشداری مامۆستا کاروان و سەروەتها ئەگەر بەڕێزێک کۆمنتی هەبێ بە بفەرموو ئەگەدارمان بکنەوە دکتۆرە زوبەیدا بەس ئەنمیوتی بکە دکتۆرە بەڵێ بەڵێ بەڵێ گەلێک سپۆس بوو دکتۆر ئامینی و گەلێک سپۆس بوو تاژی مامۆستا سامان ئەب خۆ بابەتێکی گەلێکی بمەفە بوو وەک من پسیۆرە ژیم یعنی پسیۆرە منە ئەساسی ئەو بوو کە دکتۆر ئامینی گەلێک باشی ژی بەرسەوە وێدەم بەس نسبەت بە ئەدای ئەپ ئەدای تەماشا بکەین یعنی وەک بەش دەروەک هێژە ئاماژە پێدا ئێکش یا پەیوەستە دموکراتی دموکراتی بوونا کۆمەڵگەهی وەکە ئەو ئەلمنت ئەو ئەو ڕەگەزت دموکراسی چەند کۆمەڵگەهێکیدا زێدە بن وەک دکتۆر ئەمینیژی ئاماژە

بۆ نمونە ئەس نابینم کون کوردستانە یان بان وڵاتت پێشکەفتی ئەو لینکێ سیاسەتێ و زانینگە ها گەلەکە پێز بیتن ئەف ئەدایە یعنی ئەف ئەدایە تەمزیل کۆمەڵگەهێ دی بۆ نمونە از ده سال لە پاریس بووم لە از نوکەجی ئەندامە مختبرە کە سوسیۆلۆژیمە یعنی هەر ئەدای نیکۆلا سارکۆزی و وەختی خۆدا یان فرانسوا ئۆلاند یان نوکە مانوێل ماکرۆن یعنی بۆ هەر پرسەکێ

بەێ دکتۆر ئەمین ئەم ئەم پرسیارەکەدن وەربگرن ئەم وەڵامە جەنا بێتە بزانن خۆشان ئەم بچن بەر ئەنجامن تا وکو ئەم بەروداویە پرۆگرامی خۆ بچن مامۆستا تۆفیق لە کەنادا گەلمە بژتن تاوەکو ئێستا بنەماکانی حکومڕانی باش لە کوردستان کار بۆ نەکراوە بە تایبەتی لە ڕووی بنەماکانی حکومڕانی باش وەک شەفافیت لە برسینەوە نەبوونی ئەم دوو بنەما سەتای دەستپێکی ئەنجامدانی حکومڕانی باشە بەڵێ لە دەستپێکی لە دەستپێک وامان وتم سەروەری یاسا باشە لە پرسینەوە شەفافیت بەشداری سیاسی ئەگەر جەناوت بکە لینک بکی ڕەتی بکی بە ئەدای ڕەمزیەوە دوای دەر ئەنجامەکان پەیمان بڵێ ئەوەی جەنابەت لەسەر میتنگ بەعام و بەشدار بوو و پرسیارەکان و بۆەوەی کۆتا بە پرۆگرام خۆمانی ئەمجارە بینن بەدە فەرمە سپاس بۆ کۆمنتی هاوکارە بەڕێزەکان و داخلەکانیان و بە دڵنیاییەوە لەوانەیە بەشێک لە بەشێک لە پەیامەکان گەیشت بێ بەڵام بەشێکیان خەلەکە ئەوە بوو بێکە یان ماوەکە کەمە یاخود من نەمتوانی وەکو پێویست بیگەێنن یاخود بابەتەکە زۆرێکە لە بابەتێکی تەخصصیە لە ڕاستە یعنی پێویستی بە کاتی زیاتر و ڕوونکردنەوەی زیاترە یعنی لە ئاخر کۆمنتەوە کە دەست پێ بکەم ئەوەی مامۆساتۆفیق کە باسی لە بنەمەکانی حکومڕانی باش کردووە لە ڕاستە بەندەر تێزی دکتۆراکەم لە زانستە سیاسەکان لەسەر حکومڕانی باشە و نمونەی توێژینەوەکەشم لەسەر هەرێمی کوردستانە لە فترەی نێوان ساڵانی 1992 بۆ 2013 کە هەڵسەنگاندنێکی گشتیە بۆ ئەدای حکومڕانی لە هەرێمی کوردستان بەڵام ئێمە لە ڕاستە لەو تێزەیە زیاتر باسی ئەدای مادیمان کردو ئەدای مادی لە شێوازی توانە مادیەکانی هەرێمی کوردستان و تا چەند تەوزیف کراوە چونکە ئەدای ڕەمزی پێوانەکردنی ئەدای ڕەمزی و هەڵسەنگاندن بۆ ئەدای ڕەمزی حاڵەتێکی زەحمەتە و ئەوە چونکە پەیوەندی بە بە لایەنی دەرونی هاوڵاتیانەوە هەیە ڕوانگەی دەرونی هاوڵاتیان بەرامبەر پەیام و دروشمەکانی دەسەڵاتی سیاسی و ڕەمزە سیاسەکان و ئەنی بە معنایەکی تر کاتێک کە با بڵین کە کاک سەروەر کە بەڕێزیان مداخلەکەی کرد لەسەر ئەساسی ئەوەی کە کۆمەڵێکی زۆر کێشە و گرفتی بنیادی هەیە هەرێمی کوردستان پێوەی دەناڵێنێ بەڵام ئەمە هەمووی کاریگەری کردوێتە سەر ئەوەی کە ئەدای کۆی سیستەمی حکومڕانی خەلەل و کەموکوڕی هەبێ بەڵام ئەوەی ئێمە لەم بابەتەیە ئەمڕۆ ویستمان جەختی لەسەر بکەینەوە پەیوەندیدار بوو بە ئەدای ڕەمزی سیستەمی سیاسی و فیدباکی خەڵک بۆ ئەدای ڕەمزی یعنی بۆ نمونە بۆ نمونە کاتێک ئەو نمونانی کە باس کرا کە چ ماکرۆنە یاخود با بڵێین پۆتینە یان ئەردۆغانە یا هەر سەرۆکی هەر وڵاتێکی تر کاتێک وتارێک دەدا بۆ بۆ خەڵک و وڵاتی خۆی ئایا ئەو وتارە چەند کاریگەری هەیە لەسەر دەرونی خەڵک وە چەند متمانە بە وتارەکان و ناوڕۆکی وتارەکە دەکەن و لە بەرامبەریشا کاتێک پەیامێک دەنێرێ بۆ وڵاتانی تر ئایا تا چەند پەیامەکەی دەگات و کاریگەری لەسەر بەرپرسانی و سەرۆکی وڵاتەکانی تر و وڵاتەکانی تر دروست دەکات یعنی ئێمە لەبیرمانە کاتێک کێشە لە نێوان تورکیا و رووسایە دروست بوو بەهۆی کەوتنە خوارەوەی فڕۆکەیەکی رووسیا رووسیا پەیامێکی نار پەیامێکی ڕەمزی نار کەشتیەکی سەربازی ڕەوانە کرد بە بە با بڵێنەوەی کە پێدرێ بەحری مەڕمەڕە و دواتر دەردەنیل و ئەوانە لەوێیا بە شێوەی دۆشکەیەک یاخود چەکێکی دانابوو لەسەر با بڵێن کەشتێکە ئەمە بەنا ڕاستەوە خۆپەیامێکی دا بە تورکەکان کە ئەگەر بێت و لەوە زیاتر پێڕابکێشن و تووشی ڕوبەڕوون بوونەوەیکی سەربازیە بوونەوە بۆیە ڕاستەوخۆ ئەردۆغان

بۆ وڵاتانی دراوسێ بۆ حکوومەتتی عێراق بۆ لایەنە سیاسەکان کاریگەری هەیە ئێمە لە بە شێوەیەکی گشتی وتمان لە ئاستێکی باش نییە ئەو بەڕێزەش مامۆسا کە باسی چ ساڵ چ ساڵی کرد کە ئەبزانام هەر مامۆستا سەروەر بوو کە باسی کرد کە پێویست بەوە هەیە چ ساڵ دوای جەنگ اینجا بتانی ئەوە بکەیت لە ڕاستە ئەم بابەتە ڕێژەیە لە وڵاتێکەوە بۆ وڵاتێک لە کۆمەلگایەکەوە بۆ کۆمەلگایەکتر دەگۆڕێ بۆ نمونە بۆ نمونە زۆربەی وڵاتانی جیهان بە تایبەتی وڵاتە پێشکەوتەکان بە جەنگی جیانە تێپەڕین جەنگی جیانی یەکەم دووەم بۆ نمونە یابان لە جەنگی جیانی دووەما شکستی هێنا بەڵام بە ماوەیەکی زۆر کەم توانی بکەوێتەوە سەر پێی خۆی وە پەندی لێوەرگری ئەوەی کە گرفتە لای ئێمە لە وڵاتانی دواکەوتوو ئەوەی ئێمە دەرس لە مێژوو وەرناگرین هەمیشە مێژوو دووبارە دەکەینەوە یعنی بۆیە زۆر جاریشەیە کە کێشەکانمان بگرە نەک چارەسەر نابن بەڵکو قوڵتر دەبن و ئێمە هەمیشە مێژوو دووباراکەینەوە ئەمە یەکێکە لە گرفتەکان و مەمەسا کاروانیشکە من سپاس یەکەم لەگەڵ ڕایەکانی بەستەنها یەک خاڵەیە کە باسی کرد هەموو ململانەکان ململانی ئایدۆلۆژین ئەمەش بۆ خۆی ئەم باسکردنی ئایدۆلۆژیا لەلایەن حیزبە سیاسیەکان و بەرپرسەکانەوە یاخود کاراکتەرە سیاسەکانەوە تەنها ئەویش دروشمە بەڵام لە ناوڕۆکە خاڵیە لە ئایدۆلۆژیە یعنی ئێستا ئەو ململانەی لە هەرێمی کوردستان هەیە بە دوورە لە ململانەی ئەوەی لەو پەڕی چەپەوە بۆ ئەو پەڕی ڕاست تەنها ململانەیە لەسەر دەسەڵات بەمانە سلبیەکەی نەک بە معنای جاویەکەی ومانەوەی لە دەسەڵات یاخود لادانە لە دەسەڵات بۆ ئەوەی خۆ بێ ئەوەی خاڵیە لە ئایدۆلۆژیای سیاسی لە ناوەڕۆکە بۆ نمونە حیزبە سیاسەکان ئێمە حیزبی لیبرال دیموکراسیە بە دروشم بەڵام لە ناوەڕۆکە هیچ تایبەتمەندیەکی لیبرال دیموکراسی و بنەمایەکی لیبرال دیموکراسی تێدا نیە یاخود سوسیال دیموکراتە یاخود کۆمۆنیستیە بەڵام لە ئەساسا حزبێکی بۆرژوایە یان ئەوەی کە بە مسلحی مارکسی وردە بۆرژوایە بۆیە لە ڕاستیا هەڵسەنگاندنی گشتی بۆ دۆخی هەرێمی کوردستان لە ڕووی ئەدا ئەوە بابەتێکە زۆر لەوە زیاتر هەڵەگرێ ئێمە ناتوانین لە دەرفەتێکی وا کورتا بیخینە ڕوو من هیوادارم توانی بێتم بەشێک لە پەیامەکان بگەێنم و سەر هیوادارم سرم نێشان ببن و سوودێکی ئەگەر کەمیش بێگەیاندم بێ ئەوەی باڕێز بەڵێ زۆر سپاس پرۆفسۆر یاریدەدار دکتۆر ئەمین پەرەت شەریف سپاس بۆ جەنابەت بۆ ئەم کاتە زێرینە سپاس بۆ ئەوەی بەڕێز کە بەشدار بوون لەگەڵمان بەو هیوایە ئێمای کورد ئێمەی باشۆ تاکی باشووری کوردستان لە هەموو ئەو بڵێن ئەدای ڕەمزی کە جەنابەت باس کرد تبینیەی کە جەنابەت باس کرد خوێندنەوەی ئامادەبووان ئیمە ڵێ حاڵی بن ئیمە بتوانن سیاست بکەن بتوانن خزمەت بە ئاسایشی کوردستان بکەن ئێمە لە ئاستی ئیدارەی حکومڕانی بن ئێمە بتوانن حکومڕانی بکەن نەک بەڕێوەبردن کە پرسیار و گۆمان هەیە ئێمە ئایا سەرکەوتون لە بەرەوبردننی ناوچەیەک تا باس لە لە بڵێن بەرەوبردنیان حکومڕانی هەرێمێک بکەن ئێمە لە ئاستی ئەدای سیاسی بن کاتێک کە لەگەڵ بڵێن حکوومەتی بەغدا لەگەڵ وڵاتانی هەرێمی و ناوچەی بەو هیوایە کوردستان لەمە دووە بە کەسە ئەکادیمیەکان بە ڕۆل بگێرێ هەڵبەت هەبوونی کوردستان ئارامی کوردستان سەقامگیری کوردستان کە نمونایەک بێ لە میدل ئێست ڕبتە بە سەرکەوتنی بە بە دیموکراسیەتی بە بەشداری سیاسی بە ئاشی دەستهڵات بە پیکەوە ژیان بەدا بە خزمەت گوزاری تا میتنگێکی تری کوردستان سەرتەری کوردستان بۆ ئاسایشی نەتەوی من سامان ئەمەر لەگەڵتان بووم سپاس بۆ هەموو بەشداری جەنابتان سپاس بۆ کاتان ئاگاتان لە خۆ بێ شەوشاد زۆر سپاس Thank you.